Illum però llum però llum ħa niklu healthy. Qed tara? Illum għandna s-sushi. Apparti l-boroż li rajt hemm barra. Le le, ma dak xi ħaġa oħra, dak xi ħaġa oħra. Illum ħa niklu s-sushi. Mamma mia ma tista' tgħidlu xejn il-Matteos. Eh hawnhekk isma', ehm, bħalissa taf x'inhu, il-ħdax neqsin disa' minuti bejn wieħed u ieħor jekk għandi l-arloġġ tajjeb. Jiġifieri, il-ġuħ jibda jagħmel tiegħu. U d-drawwiet dak li huma, Angela, jekk inti eżempju programmata, drajt, illi fil-ħdax jibda ġej il-ġuħ, Normalment eħe, fil-ħdax ħa jibda ġej il-ġuħ u inti tkun trid tiekol. Issa, ejja naqbad naqra mal-floor manager per eżempju, illi naf li għandu dak il-boroż hemm barra. Le le dak mhux tiegħu min qalek li tiegħu? Mhux tiegħu? Jiena hekk qaluli, forsi żbaljat. Anyway, jekk hu dejjem jidra per eżempju illi jixtru ċertu ikel minn flok ieħor, issa ġurnata wara l-oħra di, ġimgħa wara l-oħra ara differenza ħa tagħmel. Jekk min-naħa l-oħra, jibda jkun hemm xi ħadd bħal dawn ix-chefs bravi li għandek, illi jippreparulu xi ħaġa ħafifa per eżempju, jew hu jġib xi lunch iktar bnin, Ara ġurnata wara l-oħra x'differenza ħa jħalli. Verament. U għandek se nagħmlu ta' waħda mir-riżoluzzjonijiet tagħna. Jekk se jiġu x'efsu ma jsajrulniex ħilti mhux se ndaħħalhom fl-istudio minn Jannar, jekk Alla jrid. Bda ġbir xi ħadd jagħmilhom search fil-basktijiet, l-ingredjenti jitilqu l-barra. Għandi d-direttur moħħi mistieħbi, jiġifieri iva, iva, iva. Minn Jannar hekk se nibdew. Prosit ħafna.
Issa, ejja nitkellmu anke fuq drawwiet li huma aktar regolari, apparti fiex kien niekol u ma niekolx, bħal pereżempju fiex kien norqod u fiex kien inqum. Għidli x'għandu x'jaqsam. Naf li xi ħadd bħal Chefs għal din, dil-ħaġa ħa tkun impossibbli għalihom. Fis-sens li idealment sabu għaġġa illi aħna norqdu u nqumu fl-istess ħin. U tgħidli għalfejn. Għax meta nagħmlu hekk, normalment ikollna qisu ġisina programmat għal mod ta' kemm ikun enerġetiku, għal kemm jistrieħ fil-għaxija u dawn l-affarijiet. Allura, x'nagħmlu meta nkunu mqajmin imbagħad ħa jaħdem ħafna aħjar u ħa nkunu ħafna iktar produttivi u nħossuna sew. Drawa oħra kbira hija illi jiena naqbad ngħid isma', Dawn it-tliet darbiet fil-ġimgħa, mill-inqas, idealment ikunu erbgħa u aktar sabiex niftehmu, però dawn hi f'dan il-ħin ma jidħolli xejn. Għandi t-Tlieta f'dak il-ħin, il-Ħamis f'dak il-ħin u s-Sibt f'dak il-ħin għandi l-exercise. Kif jiena splotjajt il-ħin biex immur mat-tfal nixtri u biex inwassal ir-raġel hemm u 'l hawn, jiena hekk ukoll splotjajt il-ħin għall-exercise. Għax fil-verità inti semmejt il-mara li għandha t-tfal għandha raġel, aħna nsibu ħin għal kollox u għal kulħadd, però sfortunatament l-affarijiet vera bżonnjużi tagħna nħalluhom għall-aħħar u qisna iwarrbuhom fil-verità. Għal min ma semax programm anka ta' ġimagħtejn ilu Angela, ħa nirrepetiha. Meta inti jkollok xi funtana, bħal funtana dei Trevi, tajjeb di sabiħa, tixgħel, tagħmel ilma, kulħadd imur jieħu ritratti. Vera. Tajjeb kulħadd jitfa' l-flus bir-revers hekk. Biex nerġgħu mmorru lura.
Għax aħna hekk nitfgħuhom il-flus, nagħmlu nagħmlu hekk xewqa, eh, u ħafna minn dawk ix-xewqat li nagħmlu biex nerġgħu mmorru nżuruha. U kieku l-funtana Ma jkunx hemm ħin li jgħidu isma' ħin. Dal-ħin ħa jsir il-maintenance. Kieku la ħa jibqa' jmorru turisti. Dak l-ilma min jaf x'kulur ħa jsir. Dak il-flus jiena naf li jiġbruhom għandi kull naf darba fil-ġimgħa jew darba ma nafx għandi. Qabel kienu ħalluhom hemm għandi kull riċentament eh veru. Qed jiġbruhom xi ħaġa.
Is muntanja ta' flus kieku għaf ma jibqax daqshekk. Isma' aħna qed insemmu l-munt għandna d-Dei Trevi aħna għandna t-Tritoni jiġifieri l-istess. Per eżempju hemm min mela ħabat mat-Tritoni grazzi li fakkartni. Dik it-Tritoni kieku qatt ma jsirlha maintenance. Ara kemm ġiet sabiħa ġifieri kellha tieqaf għal ftit għaż-żmien u hekk irridu nagħmlu aħna. Nafx bħalek. Illi jekk inti ħa ddaħħal Il-ħsieb li iktar ma nibqa' għadejja, iktar ma nsefter, dawn l-affarijiet nismagħhom ta' kuljum, għax jiena nsefter wara l-familja, u jiena dejjem hemm għalihom u dejjem inwassalhom u niġri. Jekk inti mhux ħa tieħu break għall-maintenance tiegħek biex inti tissaħħaħ, tisbieħ, tħossok aħjar, ma tistax tibqa' sservi lanqas lil tal-familja. Dik hija xi ħaġa li rridu niftakru għax din mhux għalik biss se tagħmilha. Jiena ma naħsibx li kont qiegħed magħna meta konna qegħdin nitkellmu anki ma' Ann Rose li kienet qiegħda magħna ftit tal-mument ilu, tkellimna dwar l-anzjetà, tkellimna dwar nies li jiddedikaw ħajjithom għall-morda li jkunu qegħdin magħhom. Fil-verità, waqt li kont qed titkellem inti kont qed nirċievi xi SMSs u qed jgħiduli kemm hu diffiċli li lanqas iħallulek ħin għalik innifsek. Hemm nies li jintlgħu bin-nervi skont u minħabba l-istress li nkunu għaddejjin minnu. Ġifieri dan huma affarijiet li jingħaqdu flimkien, nakkumulaw kollox u mbagħad miskin, miskin jew miskina int. Spjegajtha preċiż, u fil-fatt l-anżjetà qisha warning sign tajjeb illi qed turik illi isma' xi ħaġa trid tinbidel. Jiena għandi xi ħaġa frekwentament illi qed tbeżżagħni jew li m'iniex nagħmel illi għandi bżonn nieħu parir, nitkellimha, għax dik it-tajba, għax darb'hekk li nostor kollox ġo fija ma ħa nsolvi xejn, nitkellimha biex nara x'se nagħmel. Però, semmejt li l-anżjetà suġġett ta' qalbi ħafna. X'inhuma l-aktar affarijiet illi ħa jgħinuk biex timmaniġġa anke l-anżjetà? Ix-xemx. Li inti toħroġ litteralment għall-arja. Li inti titħallat ma' nies oħrajn. Li inti titkellem. Huma affarijiet naturali u normali illi aħna normalment m'aħniex qed nagħmlu. Imma dik il-mara tad-dar li forsi qed tarana llum, illi forsi tagħmel fl-għodujiet hekk il-ġurnata kollha waħedha, bilkemm tara l-arja ta' barra, Ma tidħolx nara xemx, ma tiċċaqlaqx naqra. Kif nista' nippretendi jiena illi il-magna tiegħi taħdem sew jekk mhux iħaddimha u inti li għandha bżonn? Jew kif nista' nippretendi dak ir-raġel forsi llum qed jaħdem fuq il-laptop għada jgażża hawn u xogħol biss? Kif tista' tippretendi li taħdem għal qalbek, li tkun għal qalbek tħossok sew jekk inti ġurnata bilqiegħda ma ċċaqlaqtx? Il-ġisem għandu bżonn jiċċaqlaq biex tħossok tajjeb. U dan bħal kollox, li ttiegħi ġismek ħajagħtik kura. Hemm xi ħaġa anki issa li qegħdin vera viċin dawn il-festi li nafu kemm ħajkollna okkażjonijiet xi wieħed jista' jagħmel biex jibqa' jiftakar biex nipprevjenu anki ċertu sitwazzjonijiet? Taġen, mela, l-ewwel u qabel kollox ħanfakkar li dan huwa żmien żgħir. Mela dak li jkun ma jgħidx jgħid isma' x'jiena dal-Milied ħassart kollox, il-laħwina x'għamilt b'idi kif għaxxaqtha. Hija ġast ġimgħatejn minn sena. Issa, jekk nagħmlu l-kontra. Però Matteus, ġimgħatejn minn sena ma jekk ikollok l-okkażjoni mingħajr ma trid se taqa', se tara ċertu ikel u kollox jitla'.
Jiġifieri kollox fih il-piż tiegħu.
M'għandi dubju. U jekk inżommu perspettiva, jekk ngħidu sa jekk jiena f'dawn il-ġimgħatejn żbaljajt naqra mhux ħażin, però jiena mbagħad il-bqija tas-sena qed noqgħod ħafna ikel b'seba' meta għajnejja, npoġġiha hekk, ir-riżultati ħa jiġu. Issa, importanti ħafna wkoll nifhmu kunċett ieħor, illi aħna qed ngħidu fuq ġimgħatejn minn sena. Ma nistax ngħid jiena ħa nagħmel ġimgħatej sew u se ħarbta. Għalfejn qed ngħid hekk? Għax jibda joqrob is-sajf għandi l-għassa ma jdumx. U nibdew ngħidu ma' Doffi, eleb. Kif jasal l-Easter nibdew naħsbu għas-sajf. Panik imbagħad, imbagħad nippretendu dak li nagħna nakkumulaw is-snin, f'ġimgħatej jew xarej jitlaq kollu. Li huwa impossibbli.
U ħażin.
Għax ġismek, kif itellagħhom il-mod irid niżżilhom il-mod inkella ħafna side effects, xurdament jgħid. X'tgħidli anki għal dawn id-dieti li huma fad diets, jiġifieri hawn min jagħmilek tliet ijiem mingħajr li se jitnaddaf dawk it-tliet ijiem inaqqas xi tnejn jew tliet kilos u mbagħad nieklu xi ħaġa għax inti tkun trid tidħol f'libsa tiekol xi ħaġa u ġġib iġibhom mill-għada. Ekku, ara, hemm affarijiet li medikament ikunu bżonnjużi, però normalment ikunu medikament bżonjużi, mhux għal ċikku l-poplu. Jekk ċikku poplu jagħmel żmien twil, eżempju, ejja ngħidu li se mejtli jumejn tlieta li mhux ħa taqa' d-dinja, dan hemm min, jien naf, ikollu bżonn jagħmel jumejn tlieta, forsi għax anke jkollok naf influwenza jew xi ħaġa, u daqshekk ma taqa' d-dinja. Imma jekk tagħmel speċjalment il-ġimgħat xi sistema ta' ikel illi fiha inti qed tnaqqas dak li jgħidulu proteini, karboidrati u xaħmijiet, issa l-kelma xaħmijiet, U qed nitkellmu fuq pereżempju żejt taż-żebbuda. Aħna aħna qed insajru salamun hawnhekk. Salamun għandu xi ħaġa tajba. Għandu xi għandu huwa għoli fl-omega 3 ma nafu li l-omega 3 hija xi ħaġa tajjeb għalina. Nħobb inġib eżempju dejjem bil-karozza għax il-karozza xebgħa ħafna mal-bniedem f'ċertu affarijiet. Hija għandha bżonn l-ilma, iż-żejt u l-petrol. Ma tistax tgħid naqqas li l-petrol, ħa nżilha l-ilma, ma solvejt xejn. Ġismek l-istess. Jekk inti trid tibqa' magħquda mhux jibqa' jiddendel kollox, pereżempju, trid tara qed tiekol iżejjed proteini biex il-muscles tiegħek jibqgħu hemm. Jekk inti trid ikollok l-enerġija, trid tara li qed tieħu biżżejjed carbohydrates, bħal ngħidu aħna xi ftit patata, il-famuż frott pereżempju, xi ftit għaġin, dak jagħtik enerġija biex tibqa' għaddejja, u x-xaħmijiet, kruċjali għal pereżempju għax-xagħar, għall-ġilda, għall-intelliġenza, għall-moħħ kif jaħdem, għall-memorja, għall-għadam, għall-ġogi, kollha bżonjużi. Ma nistax ngħid pereżempju jien għandi l-ġogi jwġgħuni, mela ħa nieħu iktar patata, ammont tal-kelma, qed terġa' nipprova ngħidlek, irid ikun hemm bilanċ minn kollox, dik bħal dejjem. Issa, Fundamentali drawa oħra, Angela, hi li jiena nidra nkun assertiva. Konna naqleb biha għax ġej il-Milied. Bir-rispett kollu lejn il-kunjata, lejn il-mami, lejn in-nanna. Jekk jiena kilt biżżejjed. Sibtek issemmi ir-Rosie. Ir-Rosie, Rosie nsellmilha.
Insellmulha minn hawnhekk Rosie, il-kunjata ta' Matteus, insellmulha. Nsellmilha ħafna.
Jekk inti xbajt, Xbajt. Jista' jkollok, u ejja l-aħħar, hu oħra xi hu għalija! Inti ġismek, inti ħa tgħix bih. Jekk jiena on Christmas Day nibqa' ngħid iva u mbagħad ħruq ta' sonku, dwejjaq u kupas, biex Christmas Day għalija hi. Xi uġigħ! Vera. Mela jiena ħa ngħidilha le, tieħux għalik, int għid. Biżżejjed għalija. Għax wara kollox jiena ġismi rrid ngħix bih, mhux ħa tgħix bih hi. Orajt issa apposta qed insemmi l-familjari tiegħi għax drammi. Tajjeb ġieli jiġifieri anke kważi kważi li jaqbżuni inti dawn ma tieħux minn dan. Imma Pero ma tafx nidlek jina. Eh, illum hekk qed inħoss nisni l-avukat ta' xita. Eh, imma ċertu affarijiet bnin insibuhom fi żmien il-milied biss, ġifieri li tieħu ftit u timmodera ma nkunux qed nagħmlu ħażin. U fil-fatt qed nitkellem fuq iż-żejjed jiena, illi jekk inti xbajt Xbajt. Nieqaf hawn Angela x'qed narani medet. Le, le, le, imma sabiħ, jiena dejjem ngħidlek kien il-kuxjenza tiegħi allura eh, grazzi anki ta' dawn il-ftit feelers hekk ta' dina kull ħmisax biex żommna f'postna anki ehm, ftit qabel dawn il-festi li ġejjin. Grazzi lilek u jekk ma niltaqgħux qabel ngħid grazzi anke lit-tim li għandek hawn għandek tim ħelu u nsellem lil kull min jaran. Jiena l-istess Matteo saħna ħan nitaqgħu jekk rajt anki mela, mela. eh, fil-ġimgħat il-ġejjin biex nkomplu niddiskutu anki ehm, dak il-bżonn li kull wieħed waħda minna għandna speċjalment li żgur se jagħmlilna ħafna ġid anki għal saħħitna, l-eżerċizzju u forsi affarijiet oħra li għandna nagħmlu biex nibbenefikaw minnhom. Kif tħossu? Grazzi, grazzi. Grazzi lilek.
Se lili, se dan it-talb ħammur fiċ-Ċina għaliex ir-riħa tfuħ ukoll. Ġejja minn ġol Ċina ħa naraw ftit x'qed jiġri. Bdejna s-sushi, però jiena xammejt, ew, kif sajjarna għax kont qed inxomm ir-riħa.